Stronger. Maita vamugari pamusoro iyi mapresidents emapolitical parties ari pano pamusoro ivagari vemuno muchinhoi pamusoro wevanhu vakadzvinyirirwa namugabe tiri pano nhasi ndoda kutanga kutenda maorganizers Uh, this program yema youth promotion youth mobilization but chandinoda kutanga ndapoint out ndechekudai zvataurwa navambira kuti you are not aware kuti we are standing on hollowed ground pada we are standing on hollowed ground because of the seven comrades vakafira pambira We are standing on hollowed ground because yechirorodzira chiri papa. Kana munhu wakatsika patsvene unofanira kutya. Now, zvinorevei And what are the implications zokuti vanhu vezimbabwe ava vakafa nevamwe vakawanda to liberate this country kozowanowa mumwe munhu aitwa liberated anorambidza what we fought for to liberate the people of zimbabwe we fought to be free now zvakaitwa kuno tichiorganiza musangano uno is a shame it's unconstitutional it's illegal and it's a serious negation of the liberation struggle objectives and objectives dzanga dziripo because kana uchirivhesa nyaya yokuti vanhu vakarwira kuti vave free vanhu vakarwira to have freedom of association and freedom of assembly Iwo reverse that lokuti uri mupurisa and you are an employee of government. Haana future. No, no, no, please, please, please. Hatiri kuthreatana, but you must understand kuti kana uri mupurisa you are there to enforce the law, not to breach it. If the guards cannot guard, who is going to guard the guards? Now maona dambudziko ratienda panapa. Why should we come in the forest like this? Do freedom yacho here yakarwirwa? Toda kuenda panyaya yechipiri. Munoona taungana pano nematungamiriri vesa chisionekwi kai kuti inini ndavangombo tigare pamwe chete next door inini ndavapinda tigare next door now tinofanira kuunderstanda why the leadership is coming together pane political culture yemunyika muno yakasetwa kudhara yokuti munhu anofoma party to attack not for the sake of enhancing and collaborating together but for the sake of competition with another opposition party now to me that is a very wrong culture And we have come here to testify to you kuti we are stopping that culture. Yes. Tiri kumisa culture ye competition amongst us. We are here to testify nyaya yokuti we are making a commitment. Kuti we have two things. Whether you like it or not, whether une chipandi chako kana chii, hachifi chakasunungura vana veZimbabwe. What you have to understand, unless we come together to cooperate. But kuti tiite cooperate toda one word. Tolerance. Hakuna democracy inovakwa nevanhu vasiri democratic. We must show tolerance amongst all these parties dziri panapa. So whether ndewe Zunde, whether ndewe that is immaterial. so musi uno uno taa tiri pamusangano tiite varume we have two aspirations tine tarisiro zviri zitarisiro dzine shungu dzevanhu vezimbabwe shungu yokutanga ndeyokuti tinofanira kubatana tifighte for reforms hatigoni kuenda kuelection vanhu vaine doubt kuti tiri kunochinja here kana kuti hatichinji panyaya yemareforms ipapo chinhu chinodiwa ndechekumeka shuwa kuti administration yemaelections is free and fair now ndakanangana nezeki panapa

Ah, yakatanga yailenda zviya. Dynamos yabiridzira. Because it was an offside kick. Ndakaona ndakanga randichiwanya TV ra apa this is offside. But at the end of the day, referee akati it's a goal, it's a goal. Anditika zvakazobudamo ibongozozo. ndozvatiri kutaura zeki if you don't become an impartial referee then you are creating conditions for violence nokuti isu hatisi kuzonomira hatisi kuzonomira tichibirwa tichidyiwa sematemba takasvunura from top to bottom together stronger ndo chinhu chokutanga ivo vezeki vanozviziva toda kuita ukama navo kuti vave maimpartial referees kwete kurwisana navo we have nothing against magarao as a person but she is performing a responsibility to make sure that the elections dziri kuuya dziri free and fair and unquestionable chechipiri nyaya yeconstitution pamareforms ipapo the rule of law ndinoshamiswa mumwe mukomana anonzi mudede achimiramira chaizvo kuti hatidi kumboona vediaspora hatidi maaliens kouyo zviwawa ari kudei ndirini wakaita zviwawa muzimbabwe why do you point out about other aliens After all they are Zimbabweans, they are third to fourth generation Zimbabwe. And vaori kurambidza kuti vave vazovhota vacho vari kudiaspora ndo vari kusustaina this country. Chamunodai mari dzavo nhai asi kuti vavhota hamudi. And iwewe mudede you have gone beyond retirement age. You are a civil servant unotanga kutemba politics. Dear, the constitution is very clear. Munhu wese ane right to vote. Yes. And the constitution says ZEC shall provide. Musake zvenyu. ZEC shall provide that munhu wese aregister agovhota. Tine new system iri kuuya yeBVR. musatye zvenyu kana zani inotya bvr why because kune vamwe vanhu vanga vachizomuka vakafa 100 years onzi waakuvhota anomuka ari papi we want to make sure kuti vanhu ivavo havavhoti ruviri ruviri havabuki futi vakafa akafa akafa haavhoti we also have to make sure kuti pane paita dispute komakotsi basa rayo nderei We need independent judiciary inomeka shuwa kuti yaita adjudicate vanhu kuti uyu wagangaisa. I am very glad kuti varada kutraya kutanga kutesta izvozvo kuchiundura by election. Ndanzwa kuti Zeki yakati ha veduwe zvinhu zvamuri kukomburena tozviziva endei tese nemacommissions timbonoona kuti kuchiundura zvinofamba sei vachaone chisikaonekwi iko because zanu hairegi kubira zanu hairegi kurova because itsika yayo thats in their dna itsika yayo zvimwe zvakawanda zvatingada kutaura but these are the basic ones andinoti mamacro issues mamicro issues ndoangataurwa nemabiya yangu violence cohesion intimidation Ah! ndakanzwa musi unooni one of the vice president ari mumeeting ndozvinzwa zvavataura pameeting mavo vakomana tinodyiwa tinotoita sei a whole vice president ataura kuti vanhu ngavarohwa a whole vice president to advocate for violence against the people vaakalibarata iye so

ndichiona vanhu vechikuru masabhuku madzishe vamwe vakazondiudza zvikanzi vatsvangirai kana akakuudzai kuti muye mutione endai munomukudza munhu iyeye nokuti nesuwo tanzwa nokudzvinyirirwa nezano so iam very glad with the program yandakaita ndichitaura nemadzishe ngavaregere all they need to do is that munyika mangu handidi violence period kana varovani so why are they being abused chimwewo nderole yesecurity sector vakomana vari vechisoja nechipurisa ngavazive kuti vane constitutional obligations kuti vasapindire munyaya dzemaelections chete chete isati mutsanawo isusu nyangwaya tikachinja nyika ino Ko tonotanga kutsvaga ma- masoja ayo aripo? Tonotanga kutsvaga mapurisa ayo aripo? Zvinoitawo here izvo? The change we are looking for, hama dzangu, ichange inobenefita munhu wese. Now, the second aspiration, I, I, I'm not going to sit until I talk about that. Second aspiration, inyaya yekuti how do we end Mugabe's rule? Ezvo ndakutaura zvamusingadi kunzwa. Munhu kana akura mukamuti ero ero ero ero ero ero ero ero anoti ndiurayei. Muri kuzvinzwa here? Pari zvino ngatitange tati baba vaMugabe pane zvamakagonawo. asi taona kuti aya mambo edu amanozorora muri kuziva aproach yangu ndoziva amwe anofanira kuti ah, ah, ah, mukatodaro vanomukomberedza vaya vanobva vati maona vada kuzvuzvurudzai neparodi neparodi iye manje obva ati ah, vakana zvakadaro ndofirapo Raundi. Unofunga kuti mukadzi zvino achafunge chii? Hapana chaachafunga. Kungobvunza vanzi kuti madya matibikira sadza here? vanobenefita ndivana akasukuwere nemamatsotsi vana zviwawo nevamwe ese ava vari araundi vari kuramba vachiti kana ari upenyu toramba tichidya muri kuzvinzwa vakatora lendi vakatora madiamonds vakati ezvino eh, varitora fuel iyonzi command yeagriculture iri kubenefita mashefu anditika saka munoreva kuti vanhu ivavo vakangoti mugabe aende asi isusu tiri kuti aa VaMugabe, the only way out of this quagmire yafesa nyika ndokuti chiendai munozorora tokuprotektai makagara ikoko musatye zvenyu itai kuti vana ava vasumuke vaende mberi mugabe anoenda sei mugabe anoenda kana tabatana taumba chinhu chimwe chete muruziva ndiri kutaura vatungamiriri all the political parties ndati inini we have to change political culture and direction we all have to sing one song tofamba tese takaumba chinhu chimwe chete ndokuti vana havasati aconfused mukauya muchiti indiri chii indiri chii vorovana umo voconfusana let's not confuse our own people And I'm so glad that the debate we have begun is to build coalition. Now, kuna amwe anofunga kuti coalition toda kutora amongst ourselves. No. And I agree kuti kana paine munhu anofanira kunoitwa recruited back kuona kuti nyika iri kuenda kupi vanhu vezanu because isu takasundura kudhara kaizvo saka vasina kusundura ndo vanofanira kudo nyengo vauye mune vamwe you know the recent survey yakataura ikati 25 percent of zanu pf supporters vanoti coalition ndo the only way out vedu vamwe mapako ese ah, mapato ese including mdc 60% vari kuti no the only way to resolve this crisis yatasangana nayo is for the coalition now ukabatadza 60 ne 20 it's 80% which means that the majority of people vari kuziva kuti the only way out of this crisis is to motivate re-energize the base ne a combined effort yemunhu wese So what does it mean to you? Hatidi vanhu vanofamba vachiti uyo ndiwe NPP ka uyo ndiwe chakati chakati ka aa ah, ah. ngatisei emark kubva nhasi tichi there is a distinction between the Zanu PF authoritarian rule and

haikona yekuitwa used as canon folder imuri mayouth as canon folder against other youth what you should start building is to develop your leadership skills so that you can take over from us hatidi kusiya mbwende guys hatidi kusiya mbwende isusu vana vatsvakira tichaita patinoita Tapedza tosiyira vanhu but you must be prepared to take over that leadership and continue with the struggle for the people. But zivai chinhu chimwe chete. Mupolitics hamusi mokutsvaga mari. Yes. Yes. If you want to be a public servant, then you must be prepared to sacrifice for the public good vazhinji venyu munoenda mapoli that's why we have so many political parties vanofunga kuti mapolitical parties ndo kune mari afanana nemachechi manje akakachechi akachechi muri kunamata jesu upiko zvaari umwe chete ini tikuda kunditi munhu amparanzvanda panapa ndiani ndimugabe ka nezanu p f handiti we should all focus on that why should we focus on atsvangirai e eh, kuna ningi kuna ningi inini im prepared to do those two things you have to choose mapolitical leaders you have to choose between trust and tolerance are you going to please are you going to work with me on the basis of trust yes. are you going to work with me on the basis of tolerance kana ukasaanza mvunzo iwoyo ziva kuti kana ndikacheuka unenge uchindirima pasai and i'm not going to accept that tapedza izvi tapedza izvi tichazouya todzidzisana voter registration voter education youth mobilization are part of the programs dzatinofanira kuita intensify hatisati tatanga tichapindana mudzimba umu tichimutsana kuti ndooda kusara uchititengesa here kana kutoenda pamwe chete tinosunungura nyika so the challenge yandiri kupa kumayouth the challenge yandiri kupa kumayouth ndeyekuti one zivai kuti muri kuita what is your objective zivai kuti muri kupa vanhu motivation mazuva ano kune masocial media use the social media to mobilize the youth tikwanise tese so from now on hatidi discord hatidi kuita kuti takasunga ng'ombe nedhongi we must all sing the same song come the next election mugabe will be history i want to thank you makorokoto makorokoto